Mazɔ azɔli, mawɔ aglo ɖe edzi vovo me. Agbe mɔ. Ewɔ mee zɔ ablɔɖe vi. Egblɔ nam be tanye yewɔ anyigba la ɖo. Mazɔ azɔli, mawɔ aglo ɖe edzi vovo me. Agbe mɔ ŋkee gadzidzɔ nɔ la ha. Eye. Ŋutsu si gbɔ kpɔ dzidzɔ kpɔ me ŋka tututu nye ŋagbe na ma. Papa, me be me gbɔ va fia ɖe. Dzidzɔ yɔ nye dzi me. Fuu. Papa nya nke dzɔ hã o. Medzi be ɖi nàdzra wò kesinɔnuwo katã eya ke tɔgbuinye fofo gblẽ da ɖe anyi nɔ hã nàdzrɛ. Míakɔ gakɔ ne míaƒe tsitsa. Woƒe kente, ŋutsuvɔ kente ma le xɔa me. Edo edo ŋugbe na be ne meva ɖe fea koe gake nyemegadzi o. Agbemɔ! Papa. Nu ka tutututu tsi tsa hewɔ no kozu be domenyinuya ma gbe nene wɔa? Ayi megblɔ na dada ɖe fia. Tui gblɔ ne ma. Ne dzra mɔ vɔa, agadzra miaƒe mɔtonyigba ma. Nàdzri, miakɔ gakɔ na miaƒe tsitsa. Ka tututu ye tsitsa hewɔ no esi wòzu be madre nye domenyinu haha mi hakɔ ne tsitsa? Papa, mahanya wò ɖi. Mebe yi nèkplɔe sukua gbe ma gba. Exɔe ke me nèva da ɖa tsitsa gbɔ. KG1. Dodokpea miwɔ kɔ. Yako tsitsa yɔ ɖevivi siwo ke le nye megbe. Kobɔ ne enya wo be wonɔ he xɔ bubu me. Yako yɔ wobe agbemɔ be se kobɔ wɔwa manɔ yi gbɔ. Woƒe dzidzɔ ŋu agbe kaka ɖe papa. Me ema me vɔ yi. Eƒe gatrɔ mi ka dodo kpɔ ke. Woganya ɖeviwo. Bu ne xexɔ bubu me kɔ o bɔ ma nɔ igbɔ me be ɖe papa gake ɖe papa egba tɔe ɖe egba egba eye me gbɔ va fia be dzidzɔ yɔ nye dzime fu a me be ma wɔ ŋga ɖe na mi ɛɛ dodo kpe mi ka o ɖevi wui sososo ɖo emi tsi le ŋɔtsi nɔ tsɔtsɔ ŋɔtsi nɔ kɔ tsitsa ko yɔ ɖeviɔ ko be wɔ ne woga nyawo la Bu no xe ɖe xɔ bu me. Ya ko yɔ ko ɖe baba he ko va akpe mɔ. Still stay with me. Akpe mɔ. Oh! Ta ko ku no ale gbegbe bana. Nye ma ble ko. Ne je bo ta fridge ma ma dile ko. Ati cho do ɖe sukwa ne nyo ne ma wu. Wo ta ko fa ne ke ne gbɔgbɔ na ti ba class ye ti wo to dodo ma ye gbɔ. Ye gbɔgbɔ ma ti cha ele ke ta ba de yo do ye gbɔ. Nyɔ be like me wolɔ̃ nye nya gbɔ. Wow! Ame nye ame klasi ye tsia? Ne gbɔgbɔ na va tsitsa lɔ yi va nya gbɔ. Kpe ɖa, ase me sukuvi sia xe me la, sukuvi sia xe me la ɖe. Wɔwɔe ya la, exɔ fe tu kpakple aga kɔkɔ me ne mia va tsitsa. Ta xe yi ɖe sukua gblɔ tsitsa be nye me ne fokpɔ kple suku kplɔ kple ga zikpuiwo. Akɔ gbe va ƒeme kpoo, asi ma me sukua ne me nyɔ na ma va kplɔ va dza me wua me.

anyamabono fu zikpui akpakpa kplɔ vɛ sukufi sia hã mele nɔ asi kpɔ o exɔ fetu kpakple agakɔ na mele tsitsawo ne na ame ku ŋu nagbɔ ne made dɔ me. baba nyanyanya me ko me dɔ ne me va va aŋlɔ agble tsitsia na mu hã aku ɖe gbedzi kura ɖe aŋlɔ edɔ ɖeke meli hã ne yi gafia ŋlɔ gena la ta ɖi ma ma ko ma fiɔ ne tsi dzi dede enya na srɔ̃ ne tsi dzi dede enya ma enya ma srɔ̃ ne tsi dzi dede baba

Ʋu anyia wò vlɔ la, agbɔ mɔ kpakple eƒe awɔle o. Anuwo sesẽ ŋkɔ ɖo ba agblẽ hã nɔ sesẽ me. Agblẽ abli ame ʋa, etsi adzadza ma abli ame wɔmɔ. Ŋka tsi òku ɖo? Ekpɔe ame abli hã ya le agbadzɛ me ne wɔ ɖe mexlẽ ge.

Suku ya me de ɖe fufuwo wɛ. Dokumɔtu fuwo suku fi xeme la eva la be xɔ fɔtu ne titsawo kpakple fuwo wɔne. Egɔme ɖi. Xlẽ nua ne. Setɔ xlẽ nua ne ma leke ne gbalẽa tro ma la. Papa gbɔ dzi ɖi gbɔ dzi ɖi ekpɔ be mi awo ŋlɔ ɖi. Mɛ dzi be ma mo ŋu akata ɖe tagbɔ ne mɛ eh, nya mo evɔ gba ke mɛ ɖi mɛ ɖe ŋu akata me. Papa.

gɔvmɛnt abe yekɔ nu kɔ gbɔna na mi ta etsɔ fɔfɔmega nɛ edua ƒe ablɔme fi ya wokpena lea wobe miava ƒo ƒu ɖe fi ya miame tsitsiwo woŋlɔ miaƒe ŋkɔ woe nye ame evelia le agbalẽa dzi hmm. ta wobe gbɔna mɔnu ega le eme ami enu enu ko wobe gbɔnu mage na mi tsɔ menye nyavi o. nyateƒa ee fɔfɔmega nɛ. agɔvmɛnt gaɖo ŋku mia dzia.

Ŋu ye maɖa ta yi ne fu wowɔ ye me wova aƒea me fifia. Ŋu ya yevu gba ɖo va do fia yevu gba me dzo dzi ne mu. Ye me bo mo ŋu ɖugo ta heyi xɔme na be ge ɖe xɔ me na fu bu ŋu na ɖu kekekeŋ. Oh papa. Ɖu ŋua kata. Papa me ga tsi dzo akpe kaka. Ke papa me me ge ɖe me ge ɖe xɔ. Ge ɖe xɔ me ge ɖe dodo fia ŋu sia ŋu li esia. Ame tsi ɖe gbɔgblɔ be gɔvmɛntia ɖo ŋku mia dzi amia me tsi tso dza. Ayo.

Esesẽ lo. Nyakɛ o, nyakɛ. Enu ko ŋlɔ ɖe agbalẽ ya me hmm. ne ese be nya wa, matɔ bia fɔ ŋlɔ bia be va. Nyakɛ gbɔ ne. Ma bia o lo. Eviwo ɖe ɖe le duga me. Woyɔnɛ be mesavia. Ee, vinyɛ ŋutsuvi etɔlia ma. Hmm. Ee. Hmm. Enya ya me agbalẽ ya me ƒe nyawo le gbɔgblɔ be ɖe wobe mesavia tso duga me gbɔna kpɔ. eʋua kɔkɔ anyi le mɔ dzi wokɔkɔ yi ɖe dua fa gakɔ gã dzi wole ƒometɔwo dzi be no va dasi agbalẽ te no ala va fɔ ye va tɔ ɖe fi ya bobolo mamu no yɔ etɔ ɖe fi ya le ɣeyiɣi gblẽ na me kɔ agba gã agba gã ya va da ɖe fi ya n'odo gbe ha wòdze agɔ le dzi o. Eŋu vevi ya dzɔdzɔ lɔ. Enya sese ya dzɔdzɔ lɔ tsi o. Anye pea, eviwo katakata mede sukua. Ɖeviwo ƒe takatakatakata va le abe friji me ne. Ame wu setɔ. Setɔ ble nye fofo. Setɔ. Ava ble me va le afia kakaka. Eku wɔ eŋu vevi wɔ. Awu, awu, mieƒo nam, mo ŋusẽtɔ gba.